Salam doganlar we jigiler. Köpüňiz Dubaýdaky ýokary okuw jaýlar barada gyzyklandyňyz. Biziň ýurdumyzyň talyplary üçin ýörite amatly bolar ýaly bir uniwersitet saýladym we şol uniwersitet bilen giňişleýin söhbetdeşlik geçirdim. Söhbetdeşlikde meni esasan hem Gyzyklandyran zat uniwersitetiň halkara derejedäki akkreditasiýasynyň bolmagy, onuň ýokary derejedäki bilim ulgamy we şeýle hem iş üpjünçiligi bilen üpjün etmegi has hem meni gyzyklandyrdy. Şol sebäpli hem şu häzirki bir gürrüň berjek uniwersitetime köpüňize maslahat berýärin. Uniwersitetiň ady Sunergy University, onuň esasçy gamçasy Moskwada bolup, Şeýle hem Dubaýda, Nýu-Ýorkda we birnäçe döwletlerde şahamçalar bar. Özüm Dubaý barada gürrüň berýänligim sebäpli men esasy şertnamany ýörite türkmenler üçin Dubaýdaky şahasy bilen baglanyşdym. Ýagny islendik wagtyňyz şol uniwersitete baryp, meniň adymy, ýagny meniň promo kodumy Jeren 2020 diýen promo kody berseňiz, onda size käbir ýeňillikler döredilip biler. Hormatly doganlar, jigiler, islendik daşary ýurt uniwersitetine girjek wagtyňyz hökmany suratda şol uniwersitetiň lisenziýasyna, akkreditasiýasyna üns beriň. Meniň şu wagtky size maslahat berjek uniwersitetim Synergy University. Ol diňe lisenziýasy hem-de akkreditasiýasy däl, şeýle hem Halkara assosiasiýasy tarapyndan Londonda akkreditirlenen. Uniwersitetde meni has gyzyklandyran aýratynlyklar uniwersitetdäki ähli kitaplar, leksiýalar we dürli maglumat çeşmeler şol uniwersitetiň mugallymlary, rektory hem-de dekanlary tarapyndan ýazylan. Bu diýmek näme size okadýan molumyň derejesi gaty ýokary derejede bolup okuw standartlary has hem ýokary hilli alnyp barylýar. Synergy uniwersitetinde iki ýüz ýigrime golaý bütin dünýä şahamçalary bölümçeleri bar, iki ýüze golaý programmalary we fakultetleri bar. Şeýle hem has gyzyklandyran zat Uniwersitetiň özüne Career Center diýen ýeri bar, ýagny siz okuwy tamamlaňyzdan soň size işe ýerleşmäge kömek edýär. Ýagny işe girmek üçin söhbetdeşlik geçirmegi, söhbetdeşlikde özüňi nähili alyp barmagy we nähili soraglara nädip jogap bermegi size öwredýär. Uniwersitetiň oçny formasynda hepdäniň dowamynda ýigrimi sagat işlemäge mümkinçilik berilýär. Okuwyň görnüşleri barada aýtsam, gündizki, ýagny oçny, hepdede bäş gün okuw, we distansionnyý, ýagny zaoçnyý okuw. Zaoçnyý okuwy bu onlaýn kompýuter üsti bilen geçirilýär. Okuwyň bu görnüşinde talyplara ýörite giriş paroly berilýär we talyplaryň islegine görä haýsy wagt amatly bolýan bolsa şol wagty saýlap okuw prosesini başlap bilýär. Zaoçny okuw esasan hem işläp ýören adamlar peýdalanyp bilýär, sebäbi bu okuw bir wagtda hem işlemek hem-de okamak mümkinçiligi döredýär. Hemmäňiz bilýäňiz, häzirki wagtda Bütindünýä global meselesi koronawirus bolup durýanlygy sebäpli Synergy uniwersiteti hem Dubaýdaky şahasy edil bu ýyl hiç hili gündizki, ýagny oçny görnüşde okuwa kabul edenok. Bu diňe bu uniwersitetde däl, dünýäniň köp bölegindäki uniwersitetler hem edil şolar ýaly teklibe geldiler. Sebäbi köp Ýollaryň ýapyklygy sebäpli uniwersitetler açylanok we şonuň üçin okuw dowam edip bilenok. Onuň üçin gynanyp oturmaň, sebäbi zaoçny okuw başlanyňyz hem indiki ýyl oçny edip öwürdip bilýärsiňiz. Onda şular ýaly soraglary bermegiňiz mümkin, Eger-de men okuwy zaoçny başlap, soňra indiki ýylymy oçny görnüşe öwrütsem, meniň diplomymda nähili bellik bolar? Siziň diplomyňyzda hiç hili bellik bolmaýar, diplom alan wagtyňyz ýokary okuwy tamamlady diýip diplom berilýär. Diplomda oçnyý ýa-da zaoçnyý diýip hiç zat ýazylmaýar. Diplomda gutaran fakultetiňiz, ugruňyz, näçinji ýyllarda okan bolsaňyz şo zatlar bellenýär. Şeýle hem okan sapaklaryňyz ýazylýar.